Adattat għal kull età. Serata tajba minn ftit ħor ser jibda prime time tal-lejla, l-lejla ser nospita lil Samira Għaxa. Snin ilu Samira ħadet deċiżjoni li tixtri biss ħwejjeġ second hand għax trid tħalli impatt pożittiv fuq l-ambjent għax temmen li għandna nħallu ambjent aħjar għall-ġenerazzjoni li jmiss. Però possibbli Samira jirnexxilha tilbes ħwejjeġ second hand għal kull okkażjoni li jkollha? Niltaqgħu ma' Samira minn hawn ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time.

Is-sena tat-tajba u nilqakom għal Prime Time illum l-Erbgħa ta' Jannar jumejn 'il bogħod mill-Befana, Taljani fanatiċi sew ta' din il-festa u t-tradizzjoni tgħid li l-Befana jekk tkun qatt bil-għaqal ħa ġġiblek rigal però jekk tkun qatt imqareb imbagħad iġġiblek il-faħam. Nispera li qattu bil-għaqal ħalli l-Befana ma tiddeludikomx kif jgħidu. Il-mistiedna tiegħi illejla ftit ta' snin ilu ħadet deċiżjoni li biex tirrispetta l-ambjent u tħalli ambjent aħjar għall-ġenerazzjoni li jmiss, tilbes ħwejjeġ biss second hand. Nilqa' miegħi lil Samira Għaxaq. Hello Samira, kif int? Happy New Year. Happy New Year.
Grazzi talli aċċettajt l-istedina. Tista' takkomoda ruħek, jiena ħanpoġġi bil-qiegħda wara d-desk tiegħi. Isma', il-Befana x'ħa ġġiblek, rigal jew? Issa naraw u nistennew naqrah jew naraw xi ġġib. Jien ngħid li rigal ħa ġġiblek. Tajjeb, aħjar kieku.
Għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Mela, mela. Isem u kunjom?
Samira Għaxaq. Samira Għaxaq. Data tat-twelid? Is-7 ta' Novembru 2001. 2001, għalaqt 22 f'Novembru. 21. 21.
Ħa nibqa' ngħidlek 22.
Novembru li ġej, imma jien ngħidu 21. Fejn inti mwielda, Sam?
Pembroke.
Pembroke, residenti? Naxxar.
Naxxar, professjoni? Full time fuq il-media soċjali biex ngħidu hekk, content creator. Fil-fatt is-social profiles tiegħek huma Hey It's Semi. Ftit tas-snin ilu ħadt deċiżjoni inti Li tilbes biss ħwejjeġ second hand. Għaliex? He, ifhem, jiena l-ambjent minn meta kont għadni żgħira kont inħobbu, thrifting, il-nimmur, qas qas niftakar l-ewwel darba li mort ara kemm kont għadni żgħira. Imma għall-ambjent kien hemm ħafna affarijiet li diġà ġew implementati f'ħajti u xorta xtaqt nagħmel iktar. U l-iktar ħaġa li kont nonfoq fiha u kont nara li naħli, jiġifieri kien hemm ħela f'ħajti, kienet il-ħwejjeġ. Jiġifieri anki bħala flus.
Hekk hu, hekk hu, imma anke tara l-gwardaroba dejjem mimlija imma fl-istess ħin dejjem vojta, jiġifieri U mbagħad għedt ħa nipprova mmur ċifti nqisni bħala adulta biex niftiehmu u I never looked back minn dakinhar. Meta ma tad-dar tkellimt fuq did-deċiżjoni l-Ħadd li tibda tilbes second hand biss, x'qalulek hekk, x'kienet ir-reazzjoni? Qasbiss kienet xi ħaġa xokkanti għalhom jew għal Missieri speċjalment, aħna dejjem trabbejna b'dak il-mod illi m'għandniex nistħu nilbsu ta' ħaddieħor jekk m'għandux bżonnhom iktar jew nixtru minn bazaars jew charity shops, fhimt? Ġifieri din xi ħaġa li dejjem trabbejt biha, ġifieri. Qed ngħid, qed ngħidlek oħti ħadet iktar gost li ħa mmur għax iktar ovvjament opportunità li ha biex tiġi miegħi. Jiġifieri eħe, kienet xi ħaġa sabiħa għax issa anke l-ġenituri tiegħi qed jiġu miegħi. Għandek memorji sbieħ ta' meta kont iżgħar u l-mamà u l-papà kienu joħduk thrift shopping. Tirrakkonta li hemm ġakketta ta' denim li għadek titkellem fuqha sa llum. Ekku, ekku. Hemm waħda kienet sabitilna minn bazaar il-mommy u wara qed naraw ftit ritratti bħalissa dak il-flokk kien tat-Teletubbies, f'dak iż-żmien kienet il-craze hekk fit-two thousands. U minn dejjem hekk kienet tixxielna l-mami, jiġifi qas naf xi ngħidlek li m'huwa trif tidullim xtrat mill-ħanut, imma l-iktar li niftakar dik l-imbierka ġaketta tal-ġins kemm kont inħobbha, ħafna ħafna kont inħobbha. Samir, hawn minnu ta l-impressjoni, jew hawn minnu ta l-opinjoni li jgħidlek eh ma tarax noqgħod nilbes ħwejjeġ wara ħaddieħor jaqq. Niltaqa' ma' ħafna nies.
X'tikkummentalhom meta jgħidulek hekk? Ifhem, inti meta tmur minn ħanut normali ukoll taħsel il-ħwejjeġ wara, ġifieri dak għalija m'huwiex kumment tajjeb, fimt x'irrid ngħid, huwa kumment vojt. Dak li jkun irid imur biex forsi jara l-valur tal-affarijiet li actually issib fi thrift shops. So jekk qatt ma mort ma jistgħux jikkummentaw biex ngħidu hekk. Jien meta jikkummentaw hekk taf xi nħobb inġib l-istess hekk opportunità nġib l-istess paragun. Ngħidilhom meta tmur ġo restaurant, inti ma tiħux il-friket u s-skieken miegħek. Inti tuża l-friket u s-skieken li jkun hemm fir-restaurant. Miktub, eżatt. Ovvjament ikunu nħasslu. Nilħquha ħafna drabi ġifieri. U jkunu nħasslu qabel, taf kif, jiġifieri naħseb dik mhi opinjoni. li treġġi xejn. Ħa nieħdok lura naqra lejn l-aħħar tas-sajf li għadda. Inti u oħtok kontu tellajtu ħafna filmati, kontu mortu thrift shopping. Eżatt. Niftakar xi ħaġa li kienet laqtitni li dakinhar bdejtu vera kmieni. Eżatt, konna bdejna fis-sitta ta' filgħodu. Bażikament hawn ħafna thrift shops li jiftħu filgħodijiet. Issa ħabba li x-xitwa ħafna drabi jibqgħu miftuħin imma fis-sajf dak li jkun ovvjament ħabba sħana ħa jagħlaqlek ftit iktar kmieni. Imma jien xtaqt nuri lil oħti, oħti hija ħames snin għandha sittax-il sena sewwa so hemm qisu ħames snin bejnietna, xtaqt intiha eżempju, illi inti f'ġurnata tista' toħroġ b'żewġ bassijiet daqsiex u b'għoxrin ewro tagħmel festa. Jiġifieri intom mis-sitta ta' filgħodu sa x'ħin? Sa xi nofsinhar dorna qisu seba' naħseb anka tmienja, tmienja dorna u b'tal-linja.
Għaliex jiena ma nsuqx. Jiġifieri biex taraw kemm vera sibu affarijiet, għax kieku ma morniex b'żewġ baskijiet id-dar. U rnexxielkom tmorru lura d-dar b'żewġ baskijiet it-tnejn li intom. Ekku, ekku, mimlijin, mimlijin, kotba, ħwejjeġ, affarijiet tad-dar, minn kollox sibna. Minn kollox.
Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste and variety. If it's cheese, it's Fior di Vita.
Sam, imma għal kull okkażjoni li jkollok jirnexxelek issib affarijiet second hand. Kollox, strateġijiet, forsi events li jkollna speċjalment issa żmien il-Milied, tibdila kważi kważi jħossok qisek obbligat li tbiddel, imma għal kollox sibt, kollox kollox kollox, minn tiġijiet sal-iktar ħaġa casual, eżempju tmur tixtri s-supermarket, ġifieri eħe għal kollox issi. U meta ssifer tfittex hekk thrift shopping? Ħafna. Aħna s'issa morna thrifting ġewwa Ċipru u Toulouse ġewwa Franza, Kienu żewġ sejjer kompletament differenti. Ta' Ċipru morna u sfortunatament indunajna kemm m'għandhomx kultura ta' thrifting. Dak tip tidħol ġo charity shop tirfes fuq l-affarijiet biex tidħol. Jiġifieri xejn organizzat. Xejn, u affarijiet mhux bħalma ssib hawn Malta. Hawn Malta jew ssib affarijiet moderni ħafna, jew inkella affarijiet vintage ta' sebgħinijiet, tmeninijiet, fimt? Jiġifieri ssib ftit minn kollox. Imma Ċipru vera kont iddisappuntata u fil-fatt qas biss niżżilt xejn. U mbagħad Franza kienet storja kompletament differenti. Aħna għażilna li mmorru Toulouse, hekk, jiġifieri ġusta xogħġbitna u morna, u qatt ma ħsibt li ħa jkun hemm dik it-tip li, eżempju, din il-ġakketta l-ħadra li għandi hawnhekk ħdejja kellha tag imwaħħla magħha ta' min kienet qabli. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li s-soltu ndum nagħmel ħafna riċerka u sirt naf li din hija mill-80s, U b'għoxrin ewro, x'high ġakketta li żgur ħa ntija lil uliedi xi darba. U bl-istorja. Hekk hu, bl-istorja mwaħħla magħha, kollox kollox kelli magħha. Jiġifieri, inti li titkellem ħafna ma' nies ovvjament lokalment Malta li huma dilettanti sew ta' thrift shopping, kieku kellkom tqabblu s-sitwazzjoni ta' thrift shopping Malta ma' pajjiżi oħra Ewropej hekk, kif tiddeskriviha? Hawn Malta naħseb ukoll taf taf x'għandna dil-mentalità li kultant nibżgħu għal affarijiet tagħna. Allura, flok li jkun ilu għandek ħames snin, Forsi l-barranin ma jittrattawhx bl-istess mod kif nittrattawh aħna. Allura ħames snin jittieħdu donation, jiena mmur u nixtrih u nieħu gost bih. Fhimt? Allura naħseb li aħna fortunati ħafna hawn Malta, għandna ħafna thrift shops, hawn ħafna minn fejn tagħżel għal kull tip ta' budget, kull tip ta' ditta, kull tip ta' okkażjoni, kollox kollox hawn. So nħossni fortunata ħafna li qed noqgħod hawn Malta ovvjament u li kull fejn immur dejjem naf Għal xiex sejja biex niftehmu? Il-followers tiegħek, Sam, huma kollha thrift shoppers, jilbsu second hand biss, jew kull tip ta' nies? Minn kollox għandi. Jiena barra thrifting nitkellem ukoll fuq is-saħħa mentali, titkellem fuq ħafna affarijiet, eżempju tad-dar bħalissa għax għadna kemm nimmovjaw ukoll. Jiġifieri ħafna affarijiet differenti u qisek tgħaqqadhom fil-profil tiegħek. Però inħobb nirċievi messaġġi ta' nies li jgħiduli li qabel kont ngħaddi minn quddiem dal-ħanut kont naraħ tal-imbarazz u llum nidħol U naf li eżempju ssib daw it-tliet qommoż li huma vintage, fhimt jibgħatuli ħafna stejjer li ħeġġiġthom li jmorru u jien at the end of the day dak huwa l-għan tiegħi għal xiex qed naqsam dan kollu. U thrift shoppers huma ta' kull ġenerazzjoni jew tal-ġenerazzjoni biss tiegħek? Naħseb li hija ta' kull ġenerazzjoni, però hemm stigma differenti għal kull età. Jiena nħoss però li tal-età tagħna għamilna passi passijiet kbar 'il quddiem f'aspett ta' ambjent forsi iktar konxji ta' ċertu problemi li għandna u għalhekk forsi thrifting huwa iktar feasible ukoll anke għas-studenti u hekk inti tixtri xi ħaġa b'three euro forsi għal prezz ieħor u forsi tħeġġeġ iktar dawk in-nies li jmorru jixtru. Isma' qabel nagħlqu fadlilna l-aħħar minuta, naqra dettalji fuq l-outfit li liebsa llum. Mela, dan flokk tal-80s. Dan kien bażikament dawn it-tip ta' flokijiet ġew bil-Malta meta kien prince qisu kibe fil-fama tiegħu. So dan kien Toyuyo biex ngħidlek kollox dan kien Toyuyo u l-iktar flokk illi nilbes meta ma nkunx naf x'ħa nilbes għal dan il-flokk immur. Imbagħad dan flokk iswed u l-flokk u d-dublett mhumiex vintage imma tnejli huma thrifted għax kif għedtilkom issibhom vera ħsieb minn kollox. Dan il-flokk kelli event u vera ħsibt Ma stajtx insib x'ħa nilbes ma qalbsiet abjad u mort u sibt dan dan three euro u da doublet two euro sibtu issa xi ħmistax ilu ġifieri mhux ħafna. Sam, grazzi ħafna talli ġejt taqsam l-esperjenza tiegħek hawnhekk, però fuq kollox proset tad-deċiżjoni li għamilt u ovvjament ta' kemm qiegħda tħalli impatt pożittiv. Id-dinja għandha bżonn ħafna iktar nies bħalek li jieħdu dat-tip ta' deċiżjonijiet. Ħa titlaq minn hawnhekk b'ħafna tomit tajbin. Grazzi għal koljox, għalik għandna selezzjoni sabiħa. ta' authentic Greek yogurt. Tista' tagħżel ukoll li tikkombinah mal-ingredjenti favoriti tiegħek biex toħroġ dik it-togħma perfetta. Kif ukoll grazzi għal Yogiti, għalik, għandna selezzjoni sabiħa ta' tejiet naturali, li ovvjament biex tagħlaq il-ġurnata f'dan iż-żmien tas-sena, m'hemm xejn isbaħ minn naqra te tajba. Grazzi u l-lejl it-tajjeb. Lilkom it-telespettaturi ħa nħeġġeġkom tibqgħu hemmhekk għax ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura, ħa nilgħabu kontra 30 sekonda, ċ-ċans tagħkom li terbħu l-flus cash, ibqgħu hemmhekk.

Għalkemm ngħix ħajja mgħaġġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sop o pommi ma, ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sop o pommi ma, konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata.

Nilqakom lura għal Prime Time, mument rari li wara t-tmienja ta' filgħaxija Nelly tkun qiegħda mqajma u f'dal-mument nixtieqkom issegwu naqra dan il-mument uniku kważi kważi bħal meta ikun hemm l-eklissi tal-qamar quddiem ix-xemx, hux vera, jkunu mumenti rari li ma tistax titlifhom. Jiena minn hawnhekk ħa jkolli ngħidilkom li sfortunatament m'għandniex ċans biex nilagħbu kontra 30 sekonda, n-nutar, Daħaq bija. Kif tlaqna r-riklame qalli li m'għandniex ħin, irrealizza li l-ħin ħarbinna minn idejna. Nutar, dawn l-affarijiet ma nagħmluhomx u suppost jekk ngħidu li aħna nilagħbu kontra 30 sekonda, nilagħbu kontra 30 sekonda u mhux niġu lura u ngħidulhom li m'għandniex ċans. Pero' n-nutar qalli u qiegħed iwegħedni li għall-aħħar tal-ġimgħa għandu sorpriża. Ħa naraw x'inhi ġejja dis-sorpriża. Nistennew u naraw x'ħa tkun. Qabel ma nħallikom nixtieq infakkarkom malajr li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien mas-Soap Opfriski Ommi Ma. Irridu lilkom li tibagħtulna ritratt. Biex tipparteċipa, faċli ħafna. Kull ma trid tagħmel huwa li tieħu ritratt tal-iskrin tiegħek bħalissa u dak ir-ritratt li tieħu tibagħtuli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici dott TV. Qed nistenna r-ritratti tiegħek permezz ta' Facebook jew inkella Instagram. Jien nawguralkom il-lejl it-tajjeb, ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi. Ovvjament ħa niltaqgħu għada fit-tmienja u għaxra ta' filgħaxija u issa kważi kważi n-nutar qabbadni kursita kbira Għax ħa jiġri fl-aħħar tal-ġimgħa għas-sorpriża li għandu għalina qal, Niltaqgħu. Ciao!
Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. If it's cheese, it's fior di vita.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
Esprit.

F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.